Ama kuminsá balia ku ocho aña, shete ocho aña. Ama kuminsá ku sinku. For di mi kuater aña mi ta bailando. Dri, dri en a half jaar. Mi a kuminsá for di mi seis aña. I mi pesa bo misa sinku, seis aña. Ora ku sinku aña mi a kuminsá lea skinan un sima dansa. Bo por bisa ora mi a bira kuater mi a kuminsá baila nan step by step. Baile pa mi ta un forma di arte ku kada un persona por por ekspres'é riba nan manera, ku nan téknika ku nan tin òf ku nan smak. Pa mi baile no mester ta téknika, pa mi baile Ta algo pa bo pa bo expresa bo mes, bo feelings, bo loke bo ta sinti, e ta un pashon. Pa mi e baile realmente ta un freedom di expresion corporal, di mente, di di sentimento pa tur caminda. Pero at the same time mi working so hard anto e parti mas dushi mi ta kere ta ora bo ta para on stage y bo ta laga tur hende kere cu it's effortless.

Pero e bailemento na Club Nocturno sai no tin nada ke wer ku baile riba scenario. Ta dos diferente kos. Sai ta have a good time. Ya, tur kos ta kai bou di baile, anto ya esei ta e kapa no, anto bou di esei tin e diferente sorto di bailenan. Dus et hoeft niet speciaal ballet clásico te zijn, e por ta tur kos. Bon, den e mundo di baile si ballet ta e parti téknika, dus e ta un téknika riba su mes i e ta e bases, e básiko pa tur baile. I sin e téknika ei bo no por ehersé e forma di arte ei. Primi primi duru duru duru duru. Tur hende por siña un tumba, tur hende por siña un mazurka, pero baile klásiko bo mester ta ègt fe chikitu bo mester kuminsá ku ne. Ta un téknika hopi, hopi difísil. I bo ta repará e diferensia den un hende ku a hasi balad pa hopi aña i a sigui tuma e otro stromennan, bo ta repará ku nan tin un bon i un stèrke tèknik kompará ku otro hendenan ku no a hasi balad. I ami ta haña sa e hopi importante pa un bailadó ègt ku ke yega leu anto i bo sa si por a si bo ta profeshonal bo mester keda op nivo, no? Pero e ta tan, komo ta bisa? Exigente e tecnica. E no ta solamente fisico pero tambe mental. E ta un arte masha bunita. E ta un kunst, si, ta un arte pa bo eherce. Pero nogmaals, bo tin cu haci eley cu cien por ciento di bo culpa. Henter bo culpa ta move. Baile ta un deporte tambe? Claro! E ta un topsport, esey niun hende no por bisa bo que no ta. E ta realmente, bo tin ki trena hopi, disciplina, e traha di bo curpa, e condicionamento fisico, e respiracion, tur cos ta relaciona cu un deporte. E unico mi ta kere mal fama cu bailarina no ta tin na mi school tempo di mi cu cu nos no sa core so nos condicionnan ta built to do this y nos no por jog dos minuut sin tur hende ta ahh out of breath haya manera aanvallen dus esey ta e unico cos cu mi ta kere nos no por haci pero nos ta bula nos ta core core haci un big jump un big turn. Bo ta traha ku bo kurpa, bo mester i bo spira, bo mester i bo kondishon, kinan na unda bo ta bisa ku baile no ta deporte, e ta un topsport. Tur dos. Arte e pasora bo por ekspresá bo mes pa medio di dje, i deporte pasó e ta rekerí hopi treining, hopi ehersisio, anto di e manera ei mi ta wak ku e ta un deporte. Arte por ke ta envolvi ku musika, ku e bestimenta ke ta arte mi e historia. E ta un arte kompleto pasobra ta bo kurpa bo ta uza i e ta e instrumento i unda ku bo por bai bo por balia. Bo no mester un viol, bo no mester un piano, bo mester bo curpa. Bo mester come bon, bo mester bebe bebe hopi liquido, bo mester drumi, bo mester ta eta eta hopi eta hopi intenso pero hopi bunita tambe.

Ballet ta un forma di arte ku. ta eksistí pa basta siglonan kaba. Ballet a kuminsá na vijftien di eu. El a nase, bo por bisa, na Fransia. Ya, e tin un grandi kontradikshon ainan, no? Ki ballet a nase na Italia i a difundí i a propagá na Fransia, no? Tenia e queen. Di Italia ki a casa con kin na e Francia di ahi bai e confusion por ta. Pero prome ki esey caba ta tin otro formanan di baile, bailenan a cuminsa bo por bisa for di bailenan religioso primitivo anto ora cu hende a bira mas desaroya el a cuminsa na e cortenan na Francia. Loke pasa ku na e hòf, dus e hòf di e palasio, ku di e rei i e reina, ku nan hòfdames, nan hòfheren? Tabatin senanan grandísimo, yen di kuminda, pero no tabatin nada otro. Komementu, en dats it. Te ora nan a bin ku un konklushon van hei dikon nos ta hasi algu pa entretené reina i e rei durante nan sena.

Rei Luis de Squater. Anto Lodewijk te tempo ei a kuminsá ku e promé skol di baile, Ecole de Danse, na Paris. Unda ku promé biaha nan por a bai studia e forma di baile aki, ku ta balèt klásiko. Sí, na unda ku el a pone e standaard di baile, ya e ta kai bou teaterdans. Anto esei tota e temponan ya e baile. Pero ku homber. Anto einan poko poko nan a tuma forma. Tur kos el a skibi el a leg vast. Anto despues a bin algun di e muchu muhernan. Poko despues spitsennan a bin na moda tur ku e bailarina ke eleva su mes mas. Anto e bailadónan tabata lift nan, hisa nan. So ke mi a tarda hopi pa e proseso di bira ballet e forma ke nos ta wak awor, na e shape ke nos ta wak awe, no? Pero a propaga hopi mas na Franse, si, seguro. Baile a bai despues Italia, despues Rusland i despues mundu enter. Nèt baile klásiko ku ta esun ku a kuminsá hopi siglo pasá ta un estilo te awor aki esun mas difísil pa dominá. Ku tin su téknika ku ta diferente ku ya otro bailenan. Wak, klasik tèknik ta e base di tur kos. Pasobra e ta siña bo. tur e posishonnan. Ku for di e sinku posishonnan ku ta bira pafó, dus uitgedraaid, tur e pasonan, ehersisionan, ta sali for di e teknika ei. E ta align bo, e ta pone bo para stret. Mi kabesa ta hiba mi schouders, mi schouders ta hiba di mi hips, mi hips ta hiba di mi hodilha, mi hodilha hiba di mi pia. Dor di e tèknik bo ta traha riba un fleksibilidat pa bo por usa bo kurpa debidamente. I akinan mi por keda na mi balans, mi por drai mi braso, mi respirason, bo sa. E tèknik ta manera tèknik den tur forma di arte. Bo mester di bo noutanan pa bo por skibi bo músika, pa bo por kanta bon, pa bo no kanta falso. Pintura tambe tin su tèknik. Tur. Forma di arte tin su tecnic, tin su bases cu eynan e ora ey se ta bo tools cu bo ta bay usa den kico abo mester, kico abo mester di dje. So e no ta algo facil. Wak e tecnica ta forma e curpa, no? Mi ta sigui e classic pa mi curpa keda den condicion, no? Bo ta wak, si bo tin un par di tempo cu bo mes no ta haci nada, bo tecnica ta bay atras. Ke mi ta hasi esei pa kondishon, pa mi teknika tambe. Ora ku bo tin bo teknik di klasik, bo por hasi tur otro estilo di baile ku mas fasilidat. Di biaha, si bo por balèt i si bo tin disiplina pa balèt, kualke otro ta bai bira fásil. Den mundu henter nos a kuminsá ku diferente estilo. Nos tin Royal Ballet of England, nos tin balèt ruso, nos tin balèt italiano, Fransian, Holland, Numa ròp, kada pais tin su grupo di baile. Sí, tin e skola italiana ke ta es e kechi. Bo ta haña e American e teknik. Balanchín, ke ta ruso pero na New York City Ballet. Tin e Royal Academy ke ta di London. Bo tin e teknika ruso tambe. Baganova, ke ta un di tambe un di mas famoso. De stijl. pa mi. Bo ta hèt diferente tipo di tèknikanan di klasiko, pero nan awor nan tin otro touch, nan tin otro aksènt. Ainda mi ta duna chikèti, pero te un edat di ocho, shete, ocho aña, pasoba ta e basics di balèt. Engeluk ke Royal Academy a develop su sílabus i su programa atraves di sekèchi. Chiketi ta un estilo, un arm opzij, kabes dilanti, pia dilanti, pia na banda patras, na banda and that's it. Mi ta bisa muchanan un tiki cuadra, so muchanan ta catch di biaha, ah e ke wak mi andeho, e ke wak e level di mi pia, e ke wak e e posicion de brazo. Nan tin cu pensa riba nan techniek, nan no tin hopi tempo pa pensa riba e combinacion cu bo ta duna di tal ehercicio. Locual pa muchanan chikitu cu ta cuminsa cu baile ta fantastico. Y di biaha ocho, nuebe aña cu nan ta cla, cu nan sa nan brasanan, nan nan pianan mas o menos, anterior riba nan ta cla pa Vago Nova. Si nos ta traha cu un grupo mas avansa, manera nos tin un grupo mas avansa, ya, ayi nos ta pone hopi, nos ta traha cu hopi estilo mas Vago Nova, nos por pone musca lag, combinacion di un minuto, nos por haci hopi mas tecnicamente y artisticamente mas moeilijk. E ta un estilo hopi dificil, pasobra ya caba na barba tin cu cuminsa usa bo cabes. Mi a haya un di mas bunito tambe, e vaga nova porque tin un complexidad hopi grandi relaciona cu e otronan y y ta duna hopi enfasi na e parte expresivo y di pantominia, di e mimica, di e expresion, e ta hopi artistico. Pero e vaga nova stijl ta gebaseerd op de cheket y stijl, als. bases. Bo tin ballet clásico cu a nace como prome forma di arte. Despues bo a haña ballet moderno. E modern ballet toch e ta bay na e kleding. Por ehempel, no bisti e trahe tradicional di ballet clásico, pero trahenan normal. pero tog cu tecnica clásico. Dus e kleding por ta strak, pero nan ta bisti baletschoen of spitsen. E choreograaf Hans van Manen, cu ta hopi conoci na Hulanda, ta haci modern balet. Y bandi dje bo tin baile moderno. Ora cu mi a a tuma mi mi first year of modern na conservatory, m'a fall in love cu e. Ora m'a bay e Danza Academy, Nunka di mi bida mi no haya modern. Ke men haya nan e ora a ser reconoci cu e baile moderno, anto ya mi a guste. Anto ya p'esey mi a sigui specialisa den dje. Baile moderno a naci na Merca. Ya e tecnica ey a bin, bo por bisa for di un bailarina revolucionario. Nos prome pionero di baile, di baile moderno. Cu ta Isadora Duncan. Cu a kita su tutu ki habri su cabei. Cu a rechasa e tecnica clasico. Anto el a kibra tradicion ei. Y a cuminsa move masha natural. Tin diferente tecnic den modern. Manera Martha Graham. Cu a pone su tecnica wasp. Doris Humphrey. Tin José Limon. Bo ta haña Cunningham Technic, ku ta hopi spesifik klasik. Asina tin diferente. Nan a kambia sierto kosnan, por ehèmpel den baile klasiko tin e uitdraaiing, ku e pianan pafó, i na kumsamentu ora nan a kumsa ku modern, ta ta paralèl. Mes e tenchinan ta mustra padilanti. Anto e ta hopi mas mas fluyente. Por ehempel e lagamento los ta mas liber y y clasic ballet bo tin cu ta bo postura ta stret bo ta bo ta purba di eleva.

Bo por asta bisa mashá ekspresivo i improvisá, mas relahá i tambe usa flor, no? I asina e baile moderno a nase na Merka. Pero moderno a bai asina leu dor di e diferente pioneronan di baile moderno ku a krea nan mesun estilo di baile moderno.

E ta mustra hopi mas bon si bo tin un clasika basis, pasobra ya e jazz ta hopi tèknis tambe. I si bo wak e diferensia ora bo wak un baile di jazz e attitude ta diferente ku moderno. Mi ta haña tòg e ta un dinámiso dans pero tòg státis den sentido ku tòg tèknis bo ta wak ku e ta ègt mas fini no. Ja, ègt jazz is heus ni makkelijk. Pero jazz ta influenciá bailenan, no? Ya, bo tin tap dance tambe ku ta kai bou e jazz, ku tambe ta forma parti di dus ku ta kai bou di e genre di jazz. Awor ki ami ta mi ta haciendo jazz urban cu ta full opposite di modern. Pa mi echt modern jazz I love it.

y pure jazz si bo manera gooi het bij elkaar dan krijg je modern jazz. E estilonan a a a a evolve. Awendia nan ta combina e diferente estilonan tambe, dus hasta um um clásico. E téknika klásiko, moderno, bo ta haña den jazz, ballet, bo ta haña tambe den street dance, hip hop, bo ta haña hopi elementonan di jazz. Street dance tambe ta bin for di jazz, pero e ta mas awo ku e ta wòrdu mirá komo un estilo di baile apart. E core, dus e di unda el a bin, ta baile afrikano. Tin hopi estilo dènde dje. Bo tin e funk, e hip hop, e fusion. I awor ki tin asina tanto namen den street dance, bo tin street jazz, bo tin jazz fusion, bo tin break pop, bo tin pop and lock, bo tin minsa kiko. Ora un koreografo ta bira famoso of un artista ta develop algo diferente, e ta duna nom biase ta un estilo diferente den di e street dance. Dus a lo largo tin biaha bon sa mas ki bo ta wak. Pero e street dance awendia ta hopi mas atletico ki na pasado. Bo bo ta wak hopi tricks, hopi turnen den di dje, hopi isolation di jazz. Bo ta wak hopi steps di afro tambe paden di dje. Si bo ke hasi un hip hop na un nivel halto, claro, hendenan ke tin tecnica cu ta gewoon bizar, ta hopi halto. Y ta hopi den hende nenanan cu e e e stap over, bo a pone di ballet pa street dance ta asina grandi. Cu e take so long while prome cu nan yega nano pasobra ballet e staat rechtop en ineens moet je dit doen bo mester dat down in plaats van heel licht zijn mag je geaard zijn bo mester un tiki mas pisa dus tur e con e nanan e ta depende di di di de kere di e dancer mes di kico e por saca afo pero tambe naturalmente kico bo ta vertal di di bo modern kico bo ta vertal di bo ballet den dje. Manei, e muchanan ku ta bin tuma lès aserka mi di street dance, semper mi ta bisa nan, tuma mas lès, semper bo tuma mas lès di diferente otro estilo di baile, bo ta krese, no solamente den street dance so, bo ke ta un all around dancer, no street dance so, bo bai afó, bo wak tur e bailarinan profeshonal, klasik balèt nan a tuma, òf un jazz, òf un modèn, kaminda bo ta siña tèknik. Ora bo siña kon pa hasi e overbrugging i nana mi ta kere street dance ta bira hopi interesante. Baile a cuminsa cu baile clásico. Esei pa mi ta tur kos. Mi ta apresiá diferente estilonan, pero no ta mi gusto. Bo ta wak un tèknik di aña binti, trinta, kuarenta òf ya e tempu einan ku awor ta ful otro. E bailarina hoindia mester hopi mas den e pasado. E kompetensia ta hopi mas grandi i e bailarin di klasiki kontemporáneo awoindia. Mester tin turner pa den, mester ta hopi fleksibel i por hasi tur sort di tricks porque awendia eso ta konta hopi. Hopi mes. Pero e ballet clásico mester mantene i bo ta wak e mundial. E e echte Russische balletnan manera Cinderella, Sleeping Beauty, Coppelia, Nutcracker, noem maar op. Frankrijk, Inglatera cu Rusia ta un di e tikinan cu ainda nan ta hasi esei pasobra nan tambe ta mescos cu mi. Mantenénan. Tin hopi grupo modern, hopi grupo modern i nee, i mi ta wak esei sosediendo aki nan tambe. Mi no ta bisa ora aki, no pasoba ami te ainda, pero mi ta kere ku aki un trinta aña. Mi ta kere ku Ballet Clásico ta bai ta riba e tweede gedeelte, tweede punt. Nan a kuminsá na aña sinkuenta akinan na Aruba i nos a tin un klas, e tabata un klas basta grandi tòg. Tempu ei tabata, si mi no ta herá.

Maya les di Italers ku tabata eindelijk di Hulanda. Anto mi tabata tuma les na Club Surinam i tambe na Sociedad Bolivariana. I nan nos a kuminsá siña kiko eindelijk baile ta. I nos tabata duna funshonnan. Bai skol, bai ballet, bai skol, bai ballet, hasi showsnan, masquerade mes. Ya, mi tawata gusta pasobra henter e bario tawata bai, pero eigenlik nunka mi a focus riba of pensamentu ku mi tawata tin e tempu ei pa mi bai sigui professional. Eigenlik mi keda bai studia pa abogado. Pa promé biaha Sticusa a otorga un beka pa un rubiano bai studia ballet. Mi pensa dos biaha paso nunca mi por a pensa cu mi por a bay studia esey. Dus m'a acepta di biaha. Un di mi miho amigonan, miganan, tabata tuma ballet, anto e semper a taba tin e deseo di bay Hulanda. Pero ik sa hatit sete, ik fon het wel leuk, pero no pa echt bai serio den dje. Ma bai Merka, ma bai high school einan, ma keda dos aña. Ora ma bin bek, mi amiga tabata kla pa bai Hulanda. But e doku tabata, semper tabata asina sera ku otro. Ma bisa ami tambe ta bai. Ma studia na Rotterdamse Dansacademie. Na ser conoci cu dos mas cu ta di Aruba. Ta tin dos Rubiano mas cu tabata studiando, Sonia Gevers y Carol van Steenis. Nunca mi tata conocene antes, mi figuraba Aruba ta asina chikito. Ya, prome bo ta kere cu ta, bo ta bay bali hentar dia, ya, pero ora cu bo yega ta hentar un programa tin. Anto ami a scoge baile clasico. Komo hoofdvak laga nos yam'e asina. Anto bijvak matuma modern, pero modern di Martha Graham. Dor ku mas specialisa tambe den baile flamenco y jazz ballet. Mester a sigui na Amsterdam ku ta eigenlijk e mesun skol, Melrose Academy na Amsterdam. Berdad pa mi bisa bo mi no a gusta Hulanda dje tantu ey pavia di e friu ya y. Bo ta haña falta di bo famia, mi ta stima mi solo, i ya, mi deseo tabata pa bolbe bèk, asina ku mi kaba, i esei tambe mi a hasi. Ora ami a kaba na sesenta i seis, mi a koyo e tren i mi a bai Alemania. Einan na Münster, serka di Enschede, a worda akseptá komo gruppedanserin, zeker men groepsdanseres. M'a bin traha na Arubanse Dans en Ballet School, unda Astrid Salazar tabata direktora e tempu ei. Despues Aina Profeet tambe a bin traha ku nos, e tambe a studia na Rotterdamse Dansacademie. Na aña setenta m'a bin bèk Aruba i m'a kuminsá ku mi mesun skol. El a dura kuater aña i m'a bai pasobra no tabata pa mi. Mi no ta tabata enjoy lokual mi tabata hasi. Apesar e tempu a e kaba mi tabatin dos alumno ku te awor nan ta den den baile. Anto mi a bai Argentina, un pais ku mi no tato konosé ni spañó, ni ni kultura, ni nada. Einan mi a biba dies aña i mi a siña hopi. Mi a tra di sesenta i ocho te setenta i sinku. Anto setenta i sinku, Astrid Salazar, Aina Profeet i mi persona nos a lanta si madansa. Tanto e nama keda te setenta y ocho y despues mi a bai bek Cas di Cultura. Mi a bin bek, mi a cuminsa traha na Arubaanse Dans en Ballet School. Anto, hm, tampoco no ta alta pa mi. Mi a bai, mi a bolbe bai bek. Anto m'a ègt spesialisá mi mes den e stilo. Mi tata mas grandi tambe, dus mi ta tin mas sabiduria, mas dominio di e stilo ei. M'a kuminsá duna lès ku e tiki spañó ku mi tata por, pero m'a kuminsá duna lès, m'a siña tango. Leuk pa bo, bo sa hasi otro kos. M'a bin bek na aña noventa. M'a bolbe traha ku Arubanse Dansa Baletschool. Anto jorá i me realisá van hei, mi ke kuminsá riba mi mes. Anto na nobenta i dos nos a habri Step by Step. Nobenta i seis Bo a lanta mi mes un skol di baile. E Club di Movimiento na Aruba a naci pa e motivo ki ora mi a bin for di Brasil na Aruba mi a bin bailando pa hotel. Mi a keda dos aña sin duna les. Mi a ègt sinti fouta di duna les di traha ku mucha, porque mi a hasi desdi di a sinku aña di edat, i despues di un aña mi pesa traha kon step by step, i despues a bin e feeling di ok, di kon bo no tin pesa su mes. Pa bo survive mi ora bo mester sufisiente alumno. Wak antes tempu ku mi ta ta tin nuebe dies di sun aña. Cu ami ta ta maak mi akinanan e scol ki ta tin treshen, cuatrochen alumno. E scolan di baño no ta asina mas. Bo ta ta ta haña mucha hombernan na boshi. Bo ta ta tin, bo ta, het was gewoon prachtig. Ami mes tin cuanto? Shen seten, cinco alumno. Dus nan ta draai, nan ta draai. Mi ta kere ki Aruba tin kondishon di kres i bira hopi fuerte na arte di klasik òf jazz òf kontemporáneo. Tin dosente aki na profeshonal di bon kalidat. I tin basta ya di generashon nobo ku a bolbe. I tur aña tin muchanan ku ker bai studia baile afó i ta hasi odishon pa esei. Mi ta hopi contento cu tin diferente alumnonan di diferente scolnan di baile ca bai studia baile. Pasobra tempo di mi tempo ta ta ami so. Y awor tin mas. Y mi ta spera cu bin hopi mas y tambe hende homber.

Bu sa drink dor, bu sa mi ta sinti falta, mi ta ta haña tres bia pa semana mi ta ta haña lès. Was not enough. Ta tin den conservatorio mi ta ta tin muziek, dans, musical theatre. M'a haña docentenan cu a balia cu diferente gruponan di baile mundialmente renombra, manera Limon Dance Company, ta ta tin cu a balia cu Graham, cu Martha Graham. Bo a bisa mi a studia, mi a studia kuater aña na skol, pero ya, mi ta ta falta dos aña mas pa mi kaba mi dans. Mi di ku mi mama, Pasobra kiko mi ke bai New York? Mi ke bai Alvin Ailey. Alvin Ailey mi ke bai. Mi a manda mi gegevensnan, mi curriculum, tur mi trabou, tur mi kosnan, pa mi nan aseptá mi. Wèl, mi a bai Hulanda. Mas hasi auditsi, mas hasi na auditsi na Rotterdam y mas hasi auditsi na Fontys na Tilburg, pero ma gusta e sfeer na Tilburg mas, entonces ma bay, ma kies pa bay Tilburg. E ta ta un audicion cu nos ta ta haya diferente soorto di baile, ento plus e dokter ta bin check bo fisicamente, wak si bo ta pas pa e academia,

Dus e promé aña ta ta eigenlijk un un mix di tur hende, dus di uitvoerend danstheater, jazz-urban i dosenteopleiding. Pa e Academia di Baile mi a studia kuater aña, esei ta komo dosente di baile, e ta un un opleiding manera tur otro dosenteopleiding, pero fuera di esei tin e parti práktiko di di baile ora. Nos e prome aña ta un mix dus m'a haña un taste di tur cos. Anto tog m'a dicidi di cambia pa bay pa uitvoerend dancer pasobra esey lo ta locual mi ke haci, mi kier be on stage, mi kier perform dilanti hende, mi no kier duna les ainda. Pa mi uitvoerend no ta ta interesante. Nunca no ta ta echt interesa mi pa bay para on stage, aunke mi ta ta enjoy natuurlijk ora mi ta baila kinan cu Astrid su coreografia nan. Ora bo manera ta bisa, ora bo ta pará un stage e gevoel ku bo tin pero mi sa ta ami kon kariera asina ta kariera hopi kòrtiku. Ya pasó ami tin binti dos aña awor hasiendo binti tres i eigenlik ora nan skohe muchanan pa bin baila nan kier the youngest of the youngest dje seis dje shete aña lo kual tin den mi klas kaba muchanan ku awor a hasi djes ocho anto ya ora den e dance world ora bo bira trinta nan no kier un hende ku ta. Bieu asina nan kier un hende cu ta jong cu por haci tur cos cu abo too ta por. Si mi haci uitvoerend, mi no por bay duna les despues, pasobra mi no tin e papel di docent. Despues, kisas ora mi ta mas bieu cu mi curpa no ta duna mas. Bo tin cu bira bieu, tur hende ta bira bieu, lastimamente. Cu kin mi ta bay haci? E ora ainda mi tin e background cu mi por siña, mi por teach. Sowiso si bo tin ervaring bo por duna les despues, pero ya bo a bisa mane ki mi ta dunando les awor na colegio e ta nan ta exigi un diploma cu bo mester tin bevoegd voor docent.

Mi tin e privilege pa duna lèson. E no ta fásil. Mi ta kere den baile semper ta ta tabata i ta un di e formanan di arte ku ta hopi difísil pa bo por haña un, mi ta bin haña gigs. Pa bo por haña un bon bo sa un bon break so you have to be top. Pa bisa berdad e mundo di di di baile pa bo survive ta hopi hopi dificil. Mi sa cu mas cu cincuenta por ciento di e scolki no ta bay tin trabao ora nos cambia estudia entonces esay ta facioso cu bo sa bo tin cu echt pense bon si bo kier esay si bo kier un vida. Luho, Saki no ta pabo bijvoorbeeld. I vooral na Aruba. No tin hopi opcion na Aruba pa tocante baile, no? Ma hasi mi independent study tres aña, despues m'a balia cu dos grupo di baile. M'a balia cu The Notario Dance Company, cu ta di Brooke Notary. Despues m'a join Nathan, Nathan Trice. Mi ta haña un tik yamer si ku mi a bin di biaha bèk, dor ku mi kier a baila mas. Dus ervare e bailamentu den grote dansprodukties òf profeshoneel gebied. Traha ku koreografonan profeshonal. Bo sa ègt esei? Ma mes si. No ta tur bailadó mester ta un dosente. No ta tur bailadó mester ta un performer. No ta tur bailadó mester ta un creator. Of un choreographer. Bo ta komprende? Tur bailadó, so nos tur ta bailadó na mi manga, ma nos tur ta balia, nos ta stima nos baile, nos ta balia, nos ta, tur tin nos funshon. Ama a haña chans at least di hasi di mi hòbi mi pashon, mi kariera. Mi no por imaginá mi mes haciendo otro cos. Esta e berdad. Seis dia pa siman mi ta duna les ainda. Si. Te ainda mi ta duna les. Mi ta apreciá i mi ta sempri comentá cu Diana, con Sonia, bo sa, i cu Astrid mi ta haya hopi, ya, e ta. Pa mi ora mi ta wak mi ta wak ok esta mi future mi ta enjoy di wak e por. Mi hobby ta mi trabou of mi trabou ta mi hobby no tin nada mas bonita. Ya, loke men ku mi a kaba Dans Akademi anto mi sa tur kos i por tur kos. Mi ta bai hopi biaha tambe New York bai tuma lès na diferente eskolnan. Bo sa pa bo keda up to date tambe. Dor ku baile tambe ta desaroyá, anto mi a bai afó pa mi tambe siña i pa mi wak kiko ta aktual. I e arti di baila e ta kresendo hopi. Pa nos komo maestro, dosente nos tin ki ègt sigui siña, bai afó, hasi lès, workshop, porque e ta kambiando hopi, e ta develop asina lihé. Poko dia mi haña un lès, pasobra mi hasi ta bai splika algu, anto mi di, Ik ga na andere kant staan. Di vandag ben ik leerling dominee wauw na zes jaar ben ik eindelijk weer eens leerling doshi parece mi ta echt mis pasobra men ja pa bai un masterclass of e kost ook wat. No olbida ku no tur hende tin e oportunidad di sali for Aruba hasi un workshop of un lezing. I Aruba manera nos ta aki na e nos no tin hopi oportunidad tin ora di tin workshop den de isla nos tin ki bai afo i wak kico ta pasando pafo. Tempunan ya Wilma ta ta organisa e dance festival. Na años nobenta. Nos gewoon bizar ta ta gewoon bo ta wak asina hopi cos nobo bo ta wak hende baile nan nobo music straño. E ta un rikesa paso bo ta siña conoce asina hopi grupo mira nan performance. Y e zalnan ta yen tur ora, entonces no ta cu bo no ta yena un zal asina. Un binti y pico di alumnan na diferente escola haci mee cu nan, cu e professors nan. Dat was wow, dat was un ervaring cu mi ta kere cu muchanan nunca mas nan ta bay lubida. Mester bin bek of at least un bia pa aña tin algo. Bo sa e no mester ta cos bo a misa gruponan leu por ta di Corsou, Sint Maarten, Suriname cu nos por intergambia cosnan.

Tur rond di nos, bo ta ripará ku arte ta arte i folklor ta hopi importante pa ku den e pais. Folklor den su totaliteit ta wals, mazurka, kuadril, dansa, fokstrot. E no tur e kosnan ei ta por ta bailá mas. I esei ta importante, no? Pasobra nos bailenan ta reflehá nos identidat, nos tradishonnan. Den vários okashon ku mi tata tin uitvoering di Step by Step, òf Makoy muziek, folklor i traha un klasik riba dj'e, mas tantu wals, òf m'a draai'e om. Hasi foklor riba muzik klasiko. I mi mester bisa ku e ta bai. Ya, bo por usa e. Kualker foklor bo por usa den un baile di teatro. Bo voorbeeld e wals Rubiano mes, bo por hasi un wals klasiko, klasik balèt. Nos por mesklá e foklor ku balèt, pero sta un otro estilo, esta karakter.

Si bo wak folklor ta gewoon kai e ta meskos ku ballet e ta meskos ku modern pa mi e ta gewoon hoofdstukje folklor naturalmente ta bin di kultura di tempunan ya pero meskos ku muzik folklor tambe ta kambia tambe ta wòrdu mehorá tambe mag wòrdu verfijnd tambe mag wòrdu fine tuned anto hopi hende tin problema ku esei. Folklor tambe ta evolushona. Pa lèt tambe. Tambe ta tin kontroversia ora tin sierto kosnan ta wòrdu kambiá, modern, desen. Si bo ta baila ku, tempu nan e bo ta baila tur ora ku muzik, ora wòrdu bailá sin muzik, ta un kontroversia. Pero ta konan ku ta kambia i mester kambia pa en orde pa e sigui krese. Dus, pa mi folklor ta un hoofdstuk ariba su mes, pero. Tin hende ke ke mantené manera semper e tatatá i mi ta agree. Den sierto sentido no ta tur kos bo mester kambia pasobra bo mester balorá i bo mester respetá lokual e ta, pero sí bo mag hasié mihó dor di tin ora strek un tenchi just pa ser mas bunita. En plas bo tin e mano konkuta bo hou den tur esakinan tòg ta hasi hisa e nivel di bo folklore. Awendia bo por hasi asina hopi ku baile, ante e contemporary dance bo sabi bo por hasi asina hopi ku baile bo por kombin'el ku delaster un kos. Ami ta wak komo un wals bo por kombin'é ku balèt, un mazurka bo por kombin'é ku balèt. ke men e no ta bai kai bou di ballet, sino e bou di e nòmber baile e ora si nan kombiná. Wak baile ta e no ta stòp no, e ta sigui desaroyá kontinuamente. Mi ta haña si ku klasik ballet no ta dje popular e mas manera tempunan ayá. Nos tambe komo skol, nos tambe mester wak pa e no bai den e direkshon ei. Pasobra jazz ku street dance ku tap ta mas mas movibel, mas dushi, mas misa kiko, i nan tin preferensia. Esei ke men ku a baila klasiko ta bai atras. E arte ta purbando di mantené su espasio. Mas i mas. Nos nos ta comprende que nos mester conta un cu otro. Un scout ta traha cu un otro, e ta eh intercambia aluno, of traha projecto hunto, of traha con un escola di pintura, of con un escola di canto, di bo sa. Y eso ta bon, eso ta bay lante nivo. Loke mi mi ta haciendo awoki mi ta ba mi ta mas den arte conceptual. E parti multi multidisciplinario cu mi ta. traha duru riba dje pasobra mi ta sinti ku e ta algu bunita, e ta algu nobo, bo ta trese hende huntu, bo ta trese artistanan huntu, bo ta trese tur e artenan huntu, e ta krea un un bunita pintura, e ta kuminsá e ta e ta hiba e ta hiba baile den otro dimenshon. Mi ta kere nos por spera hopi kos ensen, hopi kos loko, hopi kos diferente. Mi ta kere e baile mester yega, nunka no a yega su peak. Universalmente ta bai, ta tuma, ta bai en un otro direkshon awor, ku no ta baile so. Pero mi ta kere ku lo tin hopi kontroversia den esei di unda baile a kaba, anto unda whatever comes next ta sigui.